Sou, an do lénks hei dran den Andy Mahr, eise Spëtzekandidat aus dem Norden, deen Iech e bëssen iwwert d'Educatioun zielt, well natierlech och eppmol matbestëmme mécht Spaass. Ze dinn huet awer och, datt ee säi Liewe soll fräi bestëmme wou Der, Herr Henn, jo dann och e ganz schéine Clip mat him wäert gesinn.
Merci villmools. Also ech erzielen Iech elo, oder ech resuméieren Iech kuerz, wat bei eis am Programm steet iwwert Fräi mat Verantwortung. Dofir wëll ech kuerz soen, mir si jonk, mir sinn nach nei a mir dierfe roueg Leit mat neie gewoten Iddien iwwerraschen. E puer vun deenen gewoten Iddien. Eng vun deene groussen Iddien ass zum Beispill eise Schoulsystem, nodeems csv, dono DP a lo nach zwee Mol hannereneen d'LSAP bei der Educatioun éischter verschlëmmbessert huet wéi nei Weeër gaangen ass, proposéiere mir dofir direkt eng Zesummeleeë vum Classique a vum Technique. Dat erméiglecht eis och zum Beispill, fir op Campussen oder Schoulen, déi relativ no beienee sinn, gréisserer Gebaier draus ze maachen. Domadder kënne mer och d'Ressourcen, déi een huet, besser verdeelen oder besser zesummeleeën. Da si mir och fir eng komplett flexibel Schoul, eng Schoul, déi dann op d'Talenter an d'Interessië vun de Schüler ageet. Eng Schoul, wou et méiglech ass, dass de Schüler säi Stonneplang esou zesummestellt, wéi hien et fir richteg fënnt a esou, wéi en der Meenung ass, dass en herno am spéidere Beruffsliewen déi bescht Chancen huet. Dann nach eng Saach, déi, fir déi mer vun Ufank un astoungen, an et gouf ech virdrun drun erënnert, dass ech soll betounen, dass eis Fuerf elo net onbedéngt eppes mam Bëschofsmof ze dinn huet, dat ass d'Trennung vu Kierch a Staat. Mär sinn dofir, dass d'Relioun eng Privatsaach ass an dass dat sech och bei de Finanzen a beim Budget bemierkbar mécht. Eng aner Saach ass dat fräit a selwer bestëmmt Liewen. Eiser Meenung gehéiert oder verdéngt all Léift Respekt amplaz Verachtung oder Limiten, déi de Staat där Léift opzwéngt. Dofir si mer och fir den Homo-Mariage. An och spéiderhin fir eng Reform vun der Adoptioun. Mär sinn der Meenung, dass all Koppel eng Famill grënne kann, esou wéi si sech dat virstellt. A schlussendlech wëlle mer dann och spéiderhin iergendwann enke dozou iwwergoen, dass d'Reform, dass d'Adoptioun enke richteg reforméiert gëtt. Dat heescht, dass all Kand och d'Méiglechkeet huet, seng Eltere kennen ze léieren, wann en dat da wëll. Dat heescht. datt de Centre Plénière soll dohingehend reforméiert ginn, datt en erofgeschaaft gëtt an datt de Centre Simple moderniséiert gëtt. Zum Schluss nach eppes Kuerzes zum Bluttspenden. Am Moment ass et jo esou, datt zum Beispill homosexuell Männer kee Blutt spenden dierfen. Do si mer einfach der Meenung, datt déi Leit, déi der Gesellschaft eppes Guddes wëlle maachen, net vu viruffen ausgeschloss solle ginn. Do solle Prozeduren agefuerdert ginn, wou et nom perséinleche Risikoverhale beuerteelt gëtt an net no enger sexueller Orientéierung, well dat ass eppes, wat keng Persoun eppes ugeet, dat ass eng Privatssaach. Voilà, dat war elo kuerz den Deel vun der fräier Verantwortung resuméiert. De Rescht fannt Der op eisen 164 Säiten. Voilà, Merci.